Sou, lo geet et lass hei. Weiter. 6 Prozent hu mer scho gemaach. Dat geet schon och well. Mir hu réischt ugefaang. Sou, das Abenteuer geet weiter. Si mer ganz gespannt, wat eis haut sou erwaart, mat eisem klenge Frënd, dem Spyro. So, du mis och gleich gelueden sinn ja das fertigerdeg. 221 Diamanten immer schon gesammelt schon nicht schlecht. Ja, Glimmer du waren wir schon Wo gehen wir da hin? Gehen wir hier rüber. Am Pleschka hat mer jo schwamme geléiert. Ech gi mol direkt op déi Plaz zréck, fir vun der Waasser do erëm zréckzekommen op déi Plaz do. Sou, Koloss hu mer och gemaach. Hei ass, meng ech, näischt. Nee. Sou, an ra mat an d'Waasser. Oh, dee kann och séier schwammen, de Spyro.

Sou Sonnenstrand hat mer, hat mer dee gema? Nee ech, mir hat mer nach net gema, okay dann gi mer mol dohinner. Sou hei kann der e bëssen üben wéi gewinnt, bësse mat de Flilleke schwingen oder Feier späizen. Sou da kucke mer mol wat ass hei sou erwaart mam Sonnenstrand.

Dee krut mol e klengen Elektrostouss. Oh, wéi léif, déi Kleng do. Ah, dat maache mir jo kee Problem. Mam gréisste Vergnügen maan mer dat. So, ah hei geet d'Paart op, ok. Ah, da muss mer wahrscheinlech déi Schildkröt do, äh, datt hien op der, dat Stéck do geet. Ah, ok. Probéiere mer dat mol direkt. Gees de? Allez, komm schon! Ah, voilà. Geet jo.

So, komm, ne, de kréie mer net op, okay. Da gi mer hei an den Tunnel ran. So, wo kommen wir da raus? Hei. Uh, da kann ich schon direkt hin. Wo kommt den da hier? Ui, frag den hat mich blau getroffen. Doch, also hat mich getroffen. Eieiei. Dann gehen wir mal als Leichen hei Diamanten sammeln, weil wer braucht man da so viel, ne? Also zumals für den einen Typ da am Smoking. Da braucht man so viel der, der, der Diamanten. Weg mit dir. So. So, gucken wir mal hier oben hei. Ne, kriegen wir nicht op. Schuld. Hei ass kleng Babyschildkröten erëm. Schéck mer hee mol mol do dohinner an datt et eis d'Dier op mécht. Hei dat selwecht Spill. Haha wéi déi kleng do hopsen duerch d'Géigend oder sprangen. Lëschteg. Allegéi, geet net weider. Wéi komesch, wéso geet dat net weider? Ah, elo geet en awer, okay. So. Da kommen se an direkt hei. Sin allerhand dem Spyro hier, dem klengen frëndlechen Draach. So. An hie wénkt schonn dran. Sou, zack, erwëscht. Huet Diamanten ëm d'Réck agesammelt. Där brauch mer der esou vill. Sou, an heen erëm hei mat sengem Elektresch. Oh nee! Déi léif Fee, déi ass, déi ass nach gutt mat eis, déi mengt nach gutt mat eis. Komm mat wéi zrëck op déi Plaz zréck, wou mer fir d'lescht waren, falls mer sollten verléieren. So, lo. Gucken wir mal, ob wir hier neu kommen. Ah, hier um hier. Wir brauchen hier um. Dann watschen wir rup. Hey, gehst nicht.

Ah, do kréie mer erëm een Talisman, cool. Dat heescht, dunn hu mer dëse Level gepackt. Ass emol gutt. Ass zimmlech séier gaangen. Sou, an ab nach Hause. Ass een e bësse geplanscht am Waasser. Oh, firwat net bei deem gudde Wieder, ne? Et ass sou de Sommerwald, ne? So, kuck mol elo, wéi een Level mer als nächstes ze maachen hunn. Sou, da kucke mer elo emol, wou mer elo mussen hin. Muss mer hei nach. Sam so, hei erëm fläicheg Diamanten an. Da hunn der ëmmer esou vill an der Welt, ne? Elo weess ech och firwat, wéinst dem Här Mann am Smoking do, deen eis ëmmer alles ofzwackt. Sou, ah, okay, da gëtt hei nach. Oh, hei geht net hin. Spyro, Wat? das ist ein sehr mächtiges Portal. Es funktioniert nur, wenn du drei oder mehr Kugeln hast. Ah, ech brauch nach der Kugelen do. Ja, die kriegen schon mal de Levelen. Schued, dass ich da net genug hun, sonst ging ich do ran. So, die Vasen hei zerstört. De Spyro mat sengen Hörner. Der kritt dat alles futti.

Ah, da geet mein Kopp all about the money. Dat, dat funktioniert ëmmer. So, lo sammelen wir nach e bëssen hei Diamanten, well mir hunn der esou vill verluer lo erëm. Ech hat net geduet, dat dat nei esou vill Diamanten do ofzwackt. Ja, et geet, geet, geet immens séier, dowéinst sammelen ech der iwwerall dauernd. Well de Monsieur hei. Eis ëmmer esou vill der Diamanten do ofhëlt. Jo, säi Beutel ass och scho beachtlech déck ginn, soen ech einfach mol esou. Sou, elo gi mer an den nächste Level. An dat ass den Aquaria. Dat kléngt jo mol no Waasser. Waasser hunn ech gär.

Mein lieber Scholli, déi sou bal bal duebel sou grouss wéi de Spyro. A kuck dech déi grouss Aen un, gesäit lëschteg aus. Nee ech muss zwar soen, also d'Entwéckler hunn hei wierklech mat vill Léift zum Detail hei dat Spill gemaach, also remastered, dat ass also d'remastered Versioun, also wierklech flott, sech vill Méi gemaach. Et leeft och immens flësseg. Sou lo kënnt, ah, lo kënnt Waasser eraus, okay. So da ka mer jo rëm e Parcours hei maachen am am Waasser. Dat ass da cool. So. Muss mer rëm mühsam eis Diamanten hei fëllen hei. Wou geet dann do hin? Hei geet dann dof, okay. Hei rop, okay. An es leeft vill. Komme mer emmer zréck, falls mer sollte verléieren, wat jo ëmmer méiglech ass hei. Du weess, wann eise Kriib sou erwëscht, a do ass e schon, deen ass mol mat sengen mat sengen äh, Patten do erwëscht, soen ech einfach mol sou. Wouah! An mir stoen grad an da geschitt dat, dat ass och gutt. Ah, net schlëmm. Ech mein, mir hunn awer nach genuch Liewen. Ech weess nach net genau wéivill elo, mee et misst awer am zweestellege Beräich nach sinn. An deene Fläschen do sinn ëmmer vill Diamanten dran. Eng Fläsch. Ah, an deene Fläsche sinn d'Liewen dran. Okay, ah, ech wosst dat guer net. Warum, wo geet den Heilo hin? Das war ich schon mal ruf. Uh. Den Heilo mich gefries. Oh nee, dat war bisschen, bisschen naiv vu mir. Ech geduerch, oh, gi mir schwamm mal doof. Mit dee, dee Schoss hannen lassgang. Schack geduercht, ginn eich geschéien do. Falsch geduet. Mee bon. Net schlimm. Muss nach irgendeinen anderen Weg gehen, für laanscht die Haien do laanscht zu kommen. Dat wär schued, wenn wir durch die Haien hei komplett blockéiert wären hei. So, können um Wasser ran. So.

Ah, hei war man an net gesinn ech wat Diamant nach du leien. Schimengs Neechen den runnner interesséiert ass oder besser nach den also Fritz ma mam Beutel doen. An ah, nee wat en enker op. Gees de? Allez komm. So, am Rof hei. Ich komme die ganze Zeit, wo lo hingeht hei. Weil wir sind direkt lo viru kommen, kurz süß paar Diamanten bei. Ah, Parteien. Warte, ich probiere mal einen Ruf zu gehen. Vielleicht kriegen sie mich das gar nicht. Ich hoffe nicht. Dach. Ech hat geduet et giff kinnt jo vläicht klappen ne also ganz onméiglech wär et jo net gewiescht ne mee leider ass et net gaang. Schued da muss et en anere Wee ginn ne also. Sou wou waren mer dann net hei. Leeft mat eise Scheefchen. Dat ass elo oninteressant, well mir mussen dolaanscht déi Haien dolaanscht kommen. Ech froe mech just, ob mir se. Hei war mer nach net. Okay, dann ass mol gutt. Sou. Ah, hei kréie mer och vill Diamanten, dat ass mol gutt. Sou, gi mol heiranner. Hie war mat sengem, sengem elektresche Spear. Ha. Sou, hei rop. Sou. 13 Liewen hu mer nach, dat ass mol net schlecht. Dat ass mol gutt. Ah, hei erëm hei.

Ah, misst mer em, misst mer him em ähm, 100 Diamante ginn. Ja, an das ist klar, ne? Das ist sein, sein U-Boot, da muss man bezahlen, ne? Okay, hei, ich verstehe, 100, 100, 100 äh, Rubiner, so kann das auch nennen. Das geht, das geht zwar, fand ich schon so. Mee 500 oder esou zum Beispill fir eppes, dat fannen ech e bësse vill, well dofir muss mer wierklech laang sichen, fir all ze fannen. Sou. An fir déi Leit, déi, déi elo zoufälleg sollten nokucken, ähm, Dir kënnt jo mol soen, ob Dir dat Spill schonn eng Kéier gespillt hutt oder wéi Dir et fannt. oder sot ja dass gutt fir eng Kéier oder sou fir ze spillen, kënnt mer jo mol är Meenung an d'Kommentarer schreiwen, géif mech ganz interesséieren. Sou wou geet der lo ahin? Ah, kuck mer rem en Talisman. Cool! Dat heescht dëse Level hu mer och gepackt. Ass elo féx hei gaang. Mir haten zwar zum Schluss e bësse Problemer fir erauszefannen. Mee dat war duerch déi Haien do. Ech wosst do guer net wéi ech do sollt direkt weiderkommen. Sou. Ech kucken se sinn enker hei. Och alles gemaach hunn hei. Heinsdo huet een esou dann den Levelen huet an dann hun awer eppes vergiess, da muss een dono zréck kommen, mee hei ass näischt méi esou.

Ah so, ich brauch die sechs Talismane. Okay, ich verstehe. Da muss man noch den Rest noch sammeln. Dann gehen wir hier ran. Ich meine, halt nicht halb war schon nicht okay. Oh, ich meine, da gehen wir mal. Da in der Hurikos. Auf der ich noch Diamanten habe. Oder Trubiner, wéi ech well mëttlerweil soen. Sou, Reise nach Hurikos. Kléngt e bësse griichesch, nee? Fannen et och. Sou, an e klenge Looping mar e bëssen hei trainéiert, ier et dann och an de Kampf hei geet.

Sou, elo geet och lass hei am Hurikos. Sou, war direkt schon elektresch do, kommen mer net duerch. Kéint schwéier ginn. Sou, ah do hu mer sou, wat hu mer denn do kritt? Sou eng elektresch, elektreschen Schlëssel oder wat ass dat? Ah nee, Dioden, pardon. Sou, déi hate mer elo mol. Vläicht gëtt hei d'Waasser, ech probéiere mol. Oh nee, mir kann nach schwammen, komesch. A vläicht dat gëftegt Waasser, dat kann jo och sinn. Schued, do wär ech, hätt ech gär e bëssen de Wee erforscht hei am Waasser. Mee net schlëmm, da kucke mer emol en anert. Do, da musse mer dohannen duerch déi Dieren. Bleift schonn näischt anescht iwwereg. So, da gi mer emol. Ja, kuck mal rein, Enker. Kann man näischt méi maachen. Einst du iwwer, iwwer Säit, iwwer, also da gesäit een d'Saach net direkt. Mee et geet hei lo direkt eran. Okay.

Et sinn awer och Risen, ne? Mee dass, dass gutt, dass mer d'Feier hunn, well domadder kënne mer wierklech bal alles zersch-, also futti maachen. Voilà, deen hätte mer och. An eng, eng Rat, voilà, oder eng Maus. Ah, nee! Ech, ech wollt deen, deen Trick maachen, deen ech geléiert krut do vun deem engen. An. Wann dann Dräieck dréckt dann kann een nach esou en extra Schub kréien fir erop mee et ass mer net gelong, schued. Net schlëmm, kucke mer weider hei. och erwischt immer go immer weiter immer weiter net kucken zu viel weil Mee et ass gutt, datt d'Géigner, déi sinn zimmlech gutt ze berechnen. Also mierkt een direkt, wa se hir Schëller beweegen do oder iergendwéi esou. Ah, kuck, lo ass et gaang. Dat ass jo gutt. Sou. Kann man bis fleen hei so weg mit hier ah, sie noch lebt die windmühlen du die klein seit echt aus ah, wie schaut ob du richtig een gespielt hat das war lange nicht so also so flott oder so geil zu spielen wie he das ist schon mega wirklich ich wissen fall se von ihr schenker das spiel sollte christlich einzel gespielt hun Kann e vläicht drënner schreiwen, da kann ech vläicht e bëssen ënnerhalen driwwer oder vläicht e bësse Feedback esou an een Austausch, well dat Spill war wierklech op der PlayStation 1, do war et och scho cool, ne, also, ne, mee hei, dat ass scho wierklech rem, wierkt alles nach vill méi flësseg, alles nach vill méi flott a sou. So, wat ass mat der Windmüll hei? Déi kréien ech net ewech. Komesch. Das bosseg dat ech net wech kréien. Ah, da, ah okay, ich muss da wieder lafen, mit do war meng Spéngs bëss méi kleng. Hm. Das ist auch komisch dat do. Da drehen ich alles um d'Elektrisch an um an um die, die Monster an do an die, die an die Drohnen. Wie hatten sie halt gesund, die

Sou, da probéiere mer dat emol. Halloo, hutt Der do ënne gesinn, do ass Schwierigkeit, do ware schonn zimlech vill Stären. Oh Freck, da soll ech nach eppes zeechnen, ne? Sou, spucken, ah, wéi spucken? Sinn ech da e bëssen irritéiert elo? Wat mengt Der mat spucken? Hm. Ah ok dat sinn déi déi Kugelen déi kann ech spucken ok. Ech hat gesot spucken ech kann eben sou just Feier spucken méi net ah ok dat kann mer dee mol sou futti man ech mein dat awer sou bestemmt nach eng aner Ursaach. Well dat iwwerall där Kugelen wat huet dat elo mat der op sech dat se. Well net elo weider net sot ech muss dat alles un d'Lafe kréien. Ah okay, ech muss déi ech muss déi déi déi ronn Kuelen do an dat an déi an den Déngen do maachen do. Ah, ah nee, hien hëlt se weg! Den dat machen déi Monster an huelen dat huelen huelen all déi Kuel erëm weg. Ah sou, okay. Da muss ech nach vill méi schnell wahrscheinlech sinn. Wéi maan ech dat elo? Well hie leeft de ganze Zäit hei duerch d'Géigend. Ech kann et alles mat nee maachen. Dat ass nach séier den do. Dat ass och e grousst Feld gesinn ech hei direkt an sou. Do verstinn ech och d'Schwieregkeet dohannen. Probieren wir mal gerade den nächsten nochmal. Und ich muss zing der, der, der Monster an der Futti machen. Und vielleicht zing sind aber schon, schon viel. Mehr. Ich gesehen sie noch gar nicht, die zing. Das ist halt komisch. Da kann ich doch direkt Futti machen. Mehr. Wo sind die dann alle zing?

Hei, voilà. Das kleit nach een do, hei nach. Is ma lo schon hun. Ah nee, lo huet een schon, een huet schon weggeholl. Geh weg. So, lo mo mol drei, weil net no eis dir um weggeholl. Muss man vu ganz fir, fir ufänken. Was wirklich schwer schon. So. Ech ginn och momentan kee méi vun deene Monsteren do. Ah, ah do rum, do ass rëm een. Den ass Bänk aus dem Nichts hei komm, ech hunn e Moment gesinn. Nei. Weg mit dir. So, véier Stéck hu mer, sechs, sechs Stéck feelen eis nach. Sinn gespannt wéi ech déi all nach ka wech kréien do, well se lafen net einfach hei duerch d'Géigend. Da kéint ech se een nom aneren hei ëmniete soen, schaffen mer esou.

Oh, den ass awer, den ass awer nach séier, den do. Freck. Gi mo gun so menge, well wann ass fir méi grouss, ne? So, du man Nummer awer. So, sechs Stück, nach véier. Nach véier leef Zuschauer, dann hu mer se. Ech gesinn och um Keem ee vun deenen. Ah, do, do, do ass em een, okay. So, sieben, nach drei Stück, nach drei Stück an dann hummer et. Du han ass den nächsten, okay. So lo awer hei. Lo wéi joch fir fir wat man net gesinn, well die tauchen enker do op der der anderer Säit. Dat muss mo wëssen ne also. Krut mir net gesot. Ah, net schlimm, hei Lummer. Ah, wat? Neng an nach een. Dann hätte man die Sache geritzt. So. Äh, nee. So, lo mer déi 10 mol an der Freck. An der schon well vill der Monster an. So. So, da sam mer mol rum. Die Kurven hei op, die muss man mal verdeelen hei. Well da gi man nimi gestéiert hei vun den Monster an do. Hien dauernte die, die Kurve wäschgroll. Oder so kommen net virun hei. Do geet lo séier. A leiden wéckeg vill Kurelen praktesch dreck dabei. Mee trotzdem duerch déi Monsteren koum mat trotzdem net ëmmer zum zum Zuch ne well déi dauernd do waren. Respektiv wat ech net do waren, well dann da sinn se jo kommen an ech wosst dat net. Karriere gucken e geht schon durch wenn man eh vergessen dann geht schon irgendwie durch so. muss man da gleich all hun Komm schon Spyro kann also kann kann ball nicht mehr viel sinn hex nach een oder so vielleicht mal vergessen ah do okay

Mat den elektreschen Kugelen do hat ech guer net geduet dat dat sou schwéier wär. D'Schwieregkeet déi stoungen jo erëm drënner, ech menge 4, 5 Stären oder sou war et. Sou da man dann déi eng déi o nach hei nach 3 dran. Da misst mer praktesch hei duerch sinn. Gedeit nach erledigt mach alles he hun sommer nach he kräftig dir monteren der Rubiner dir wisst wie sehr wie sehr muss verloren hun oder best besser gesucht wie hun zu miss investieren für weiter zu kommen am spiel geht schon sehr he. Am Minderzahl erëm iwwer 400. das awer äh, kom awer net do weider man brauchen nach eng a ah, do okay so geduet lo gimmer net weiter kommen so. voilà. hat hat och So, et huet hin an ze soen. Du hast alle elektrischen Barrieren deaktiviert. Wir haben diesen Talisman vor den Handwerkern bewacht. Bitte nimm ihn als Belohnung. So, an de leschten Talisman hätte mer. Also, Also de Lätschten net, mee hei hate mer en awer elo mol kritt. An dat hei war meng neiste Folg vu Spyro Reunited Trilogy. Ech soen iech villmools Merci fir d'Nokucken a gitt mer einfach e Like, wann iech de Video gefallen huet. Oder am beschten och abonnéiert och mäi Kanal. Bis deemnächst, äre Spillkater. Äddi.